Ci dong ka dong tye boundary pa jo ajumani, tye district mo ma gin gimito gibed gin kengi labongo kaka mo mapat i area eno ma dong tye ka cime ni district ma mege-ni ka dong pe kumeno pingo eni tye ka timme kunu.

i ayelayela pa dul nyo jo ma gibino gibolo aranyi i apar kaka eni-ni ma nongo kun giwaco ni gia ki yo mac kaka eni-ni angeyo ni in odi tye ki lokke ci ladit an tin-ni an calo ladit Ben akwanyo kareni ka abino wa i paco kakany wek nongo an aniang lokke eni wa ki kany ci botwa kaka eni tye ka timme nining an apwoya. ibicako bene ki nyingi
an ma lalok-ki nyinga omego Odida Jon Mapwoya
mwaka madit atye pyera abicel ber tutwal
ma lukke ki kit ma in ibino kwede ayela man ma ocakke ki i kabedo man ma wan watye iye-ni tye apar ocakke i nge bino ma dano gamente owaco ni kare oromo dano dong odok gang dano obino gang mwaka alip aryo ki abicel i nge mwaka alip aryo ki abicel dano obedo maber wek mwaka alip aryo ki apar aryo aye yelo cakke ma ayelo aye ni jo ma bino ka yelo dano kiwaco ni gin jo me gem kua gin waci dano kabedo ma dano tye iye meno kabedo pa lee ci gibino girumo dano ci gidoko dano dok bedo ata Dok ka giye welo gibino girumo dano. Ento nicakke ma gijak giyelo dano ngat mo ma okwanyo tyene me kobogi ka bedo ma en tye ni pe, mwaka alip aryo ki apar abic dul mo dok obino ni gibino ka keto wang boundary. pien omyero iket wang boundary ma nongo moko area ma kabedo ma gem tye ka miti tye iye ci dano pe giye dano waci gilok kedgi gin pe giye lok ki dano gicako cilo tear gas jo mapol ki wane jo mukene cing owun iye ci nicakke mwaka alip aryo ka apar abic gin ocito guketo cin poc ma cal twon gweno tye ma dong ka ia ki tung calo pa bor me bino i apar nongo kicoyo ni welcom to adjumani ma gini enoni yam pe otime dok pe otime i dictric mo keken ma tye i Uganda ma boundary mo me district ki district ma giketo gimoko gikiri pe pingo dong boundary me ajumani ki amuru gimito mokone gikiri kun kono ajumani moyo district en anywalo amuru gulu district en anywalo kakama yam boundary pa gulu district tye iye. En aye cawa-ni ka ma boundary pa Muru tye iye en aye kulu juka dong ka in ineno ka ma dong gin okwanyo cin poc kicibo iye dong bor ki kulu juka dong nicakke mwaka alip aryo ki apar ki abic nio wacawa-ni eni. Dul ayela mapat pat tye ka mako jo wa ma tye ka bedo i kabedo ni eni makato area me dog juka pol area dong dano ki weko paci ki o pien tye dul ma dong gin gi bino mapat dong ki jo ma bino ki luduku jo ma bino ki atero ci ki o caka yubu ot inget gangi In dong ka icwalo lok gumony mony waco ni ka joni eni pe giyelo dano kiwek gibedi ento nikwanyo ka dong gin obedo ma dong gingiyo dong gibino gicako tic i kom in won gang ma girumo i iye-ni meno aye yo ma dok gicako ma dong dano kadi gicwal lok ki bot gamente lagam ma tye atir pe omiyo dano waco ni mony man ma tye ka gwoko dano i apar ni mony eni gin ngeyo tyen lok me bino pa joni ca ni pien ka obed kumeno ko onongo kore gin eni dong giko makato ma otime marac idwe mar aboro i oyange gibino girumo odi girumo dano yo nge gicwalo lok me mony mony weko ka giyel dano kong gibedi ento lacen me cako nek ma gineko iye jowa dano ma romo angwen meno aye ayela ma tye ka yelo dano i area ni eni cakke ka ma dong gin oketo cain bord ki iyegi waci ni meno aye wang boundary pa jo ajumani ci dong ka dong tye boundary pa jo ajumani tye district mo ma gin gimito gibed gin kengi labongo kaka mo mapat i area eno ma dong tye ka cimme ni district ma mege-ni ka dong pe kumeno pingo li eni tye ka timme kumeno? Meno lapeny ma dano tye kwede i wigi mapat pat omiyo ayela man ma tye eni i kabedo eni dul ma gibino ka oto ayela eni tye dul ma giyubogi ayuba ya bene wa i bor piny ma i kine ka ma ayela obedo iye inongo karatac mapat pat. ma opoto ma cimo ka ma ngat meno oa iye mukene nongo waraga pa jo ma gua wa i Rwanda mukene oa wa i Moyo mukene oa wa i Adjumani dong i kit ma gamente tye ka mito cwalo tim pa lungolkop me kwedo kit ma par tye kwede. Waraga mapat pat eno ni myero tela kacel ki lwak gucwal i nyim jo ni eno ni wek ginen dano ma a wa i Rwanda bino ka bolo aranyi wa i apar nga omiyo itwero i eno ni dano ma a i Arua, Moyo mene aye evident mapat pat. ma dong jo mukene ginongo tye ci lok ma dong dano tye ka neno ni i nge cakke jo mapatpat ma gitye ka bino ni yub pi eni kara gamente ingeyo ki tyen lokke ni pe tye anywali lobo mapat ma bino donyo ka ka moni ci tiyo gin ma iye mito ci loke dok meno aye peko ma tye i kabedo eni ma dong gin guketo cain bord iye tye kumeno omiyo lutela lweny dok ocake i kom lutela teke in latela ma giniang ni in latela myero gibin gimaki giyab keci i komi ni in aye itye ka oto lweny i kom gin nyo itye ka oto lweny i kom madi. ci meno bwura ma gitye ka miyone i kom lutino ci i kabedo eni ma dong ayela tye iye-ni ka neno mot latela mo dong pe dano weng dong tye lutela pigi kengi ngat acel acel myero dong obed calo ngat ma gwoko gin marac ma tye ka bino i kome pien ka iweyo icit ka yenyo ka ma latela tye nongo latela tye ka kano kome. Lworo adwogi pa gin mubedo etime i kome macalo gin lutela, kun lutela giloko ki lwak ni gin owiny lok pa lutelagi ma malo ni pe ngati mo omak cik i cinge. En mumiyo gia i lok pa lutela ma malo ma gidwoko bot lwak kacel ki lutela me te dero omiyo joni gibino gitimo gin mo keken ma igi mito ci giloko gidok. Meno aye jok ma lutela ma malo tye ka juko kwede jo ma dong gitye ka keto can i komgi tye mere kumeno dong lega pa wan ma yelo tye ka makowa-ni walego gamente ni kong en ka twere owac labola mo acel ka kaka mo tye ma dong gibedo mere i dictric ma megi gin kengi pe tye kaka mo mapat ci en owac. Ka dong kany tye ka bedo pa lee ci dong dano aye bino ka ryabo dano wadigi onongo myero dong lee eni obin ka ryabo dano ni wun wutye ka bedo area wa pe wamitu kany ento inongo dano aye tye ka ryemo dano wadigi man nyuto ni gin mo tye i nge tim enoni ka maleng tye ma otimme-ni man aye peko ma watye iye i area ni tye kumeno ma yweyo pe ka ibedo ma wii mito cito ka wil gin bino i yo gi eno ni ento ngat mo ma pud okwanyo tyene me weko gange pe pien eno ni gangi ka mo ma icito iye pe ki ka obed nene ka ma ento ingeyo ni kit tim eni ka en bol abole wubitime i bute kaka mo ma jo mo gibino giryemo dano gitero gicelo dano gigurogi gitungogi panga ci pi lit komgi giringo giweko paci area-ni ka kaka mo tye ci wamito wawiny bene ka pe Pingo en itye ka myero otimme? Dong dano ma tye eni polici ma gitye ka woto kwede giwaco ni apa myero ocung pire kene apa myero ocung dictrict pire kene pe tye dictrict mo. ma cung pire kene labongo ngec pa gamente man gin acel ma wan pe waye lok i ye dicrik a ki i cabcounty, cabcounty cito i town.

Mak alii ma gimaki bene pe bene kicwali i kot wa ka ma itiye bene ngat angeyo pe tye ka timme meno aye peko ma dano tye ka nongone en ni ci ka onongo nene lok eni kube jo ma neno twero pa dano gitiyo iye onongo aloka loka twero bene tye ka pe ci wan wubitenyo lok eni cing Lubanga. Pien Lubanga en aye Won jami ducu, Lubanga en aye Langol kop me agikki. Gin ma ecoyo en aye gin ma ekayo, ci meno aye lega pa wan jo ma dong peko tye i komwa ni wacung dong kenyo ka dong ngat ma konyowa pe wan dong wacung bot Lubanga pien Lubanga aye Won jami. Wa en ma timo tim-mi i agikkine nongo Langol kop dong ma loyo en Lubanga.